To kana practice yako wala dhia ng'anyo. Ng'anyo mara ng'o?
Bagi winjo gima timre. Kanye. Ni mon chendo mera, mon be chendo mera. Mon chendo mesa ni koro jo ne kaka jo machuo ne na winjo mera ka kesu no dugo piro. Ng'e ni an matin an chama ande gine. sinya bachela eh bachela degree an manya nyaka niche ne mia degree koro sani an matinde an abedo abedo abedo gine abedo in charge of weche mag affairs mag mag court mag mag weche mag dak tidhi nade adhi maber well wewe ni siduogo adier podi

Ni se ka obi gi nyinga. Bwana ma ma gi ma ma gik ma ok adwa. Ma gi ma miyo gik ma ka para para ni mane kaka kadwa dhi kendo ti jaoda dhi kiri ne gik moko mo fuo fuo ni tera kod. Ok adwa ma kono go pesa time ma dhi we kod no. Koro ne. Koro ne. Kodi matin na penye mani mo wife ni bwana kare. To ama to wife ni bo bede ngama ber bwana.
Bana mane gi mano. Ni mane gi mota midwogo.
Ne wacho ni ni ero ni ndoko. Ero duogo let. Eh ok kata ndo kuna duogo let. Ni ndoko to rach.
Pok anindo ga oko. Pok inindo dir mag ato pok anindo ga kininde diga mana ot let. Ato koro tim ni ya ba ah. By the way, we we we we wadhi kata mana mabor. Be gima itimo in ti adhi e bura? Mm. To ikwa jogo koro gima itim, Mm. idhi gaga badi piny nikech mano to makosa. Bona dag chig gi luor. Kinyo ka jaodi tamore ni irome gi duogo late, Mm. kik iduogo late. Duog aduoga kata gokinyi. Nind anda oko, Mm. timondi, imond ot gokinyi at least. Gimoro ma ma nigi luor. Ineno, mondo- Koro we duogo late achaka nindo. Wedugo late bwana nikech ichando joma nigo. In ok iti gi wiyi. Kech kiduogo leti ibiro yudo be ka gisenindo. Donge kata mana nyithindo koro ichando gi ng'eni kaka ni- nindo mit cha. In koro kidwa dhi chiewo joma ne nindo to ni ionge program gi kane gitimo order mar nindo. In ionge. In ibayo samoro. Koro Bila bila gi luor but gine ni no ineno ma hivi nino ero. Mm. Ato na ng'eya ng'eya ni man to gima nyaka ne timbe. Dho an na chich ni bwana weche ni mag gine. Ibed e ndalo moko kiduogi be kiduogi

kata gichamo mana njaro kata ka chiemo onge to gichamo ka kata njaro to nyaka dichiem ka oka kiri njaro no to ok ochiele ngadna machunga
bwana imbe kidwa bedo ni bwana in koro kiseriembo jaodi bwana gi weche mag nyiri misarogo bwana

kata in ema nidhi wacho gino kaluwore gi kaka ne wapiki e wa- e biasara no lek an gigo ok anyal wacho an mago gik mok ang'eya anyway pod an gi idea moro maxi Mm. sana adwa ni yane adwa ni watudre gi joringi adwa ni mondo watudre gi jo Winjo ma ni ni ni kuonde miwayo dowa. Dowa iwaroga kanye? Dowa e kware. Kae to wadwa ni mondo wadwa wadwa tudore gi jowa inde moko ma watingni moko wadwa kony godo dowa. Mm. Kae to waseyudo aseyudo mon moko mosiepena Mm. manigi ich. Ko- Wadwa nyuol. Eh, koro gin gin wadwa dhi gin gin loka ok gin koni. Koro wa Ma supply. koni to nyiewo dowa mag siling apar mago be wala madhi loka adwa ni koro wadhi giyie nyaka odanwa ndege moro achiel. Mm. wadhi loko wal watwe atweya watwe atweya nini watwe atweya dowe body malo Mm. ka wadhi godo US koro gima ne chandowa e giwacho ni mondo at at least gilos ndege moro ma keje e giwacho a ng'isogi ni ka koro kocha winta ng'eny Mm. koth nyalo dhi gowa godo wang'owa kwatwe bodi ma ndege dong' ne Mm. Mm. to mamita ka wachopo kucho kaseto korumo gonde odong' nono kito dowa to mana chuodho Samoro koth odhi ogowa kodi wakalo malo. To nitie pinje ma koth ogoyo, inyalo a Kenya kae gi ndege, to iyudo ni ka koth ok go, piny cha koth ogoyo malich ma polo rwadore arwada. Koro mano e gima natimo, koro idwa nyiewna mabul moro achiel maduong' mabul moro achiel, ah, mabul ila moro ma pikipiki nigo ni. Mm. Ka koro pikipiki ma nigi mabul, Koro ndege.
koro ndege, eh, adwa ni mondo oketni ndege no mabul moro kama. mondo koro at least ka watue ndege bo nikech ndege ok nyal bedo gi dhano ei ndege nikech ohala ni wadwago e diriyo ndege mating'o ji koro kago to twe gi malo ineno idano na in ema winji to dawa no ikete chumbi no gituane nikech nitie mo- maka wasunge nitie jok ma gin gi be- de- diabetes- diabetes- diabetes.
Koro gituane to wadawo chuth. Eh.